Fil-laqa tal-ħadd 3 ta' settembru 1961 tal-Kumitat ad hoc sabiex jitwaqqaf il-Gazin 12 May, is-sur ġew attat informa b'ferħ lil kumitat li akkwista informazzjoni li l-Gazin jista' jikseb il-permess sabiex jifforma l-banda. F'din l-istess laqgħa Sir Philip Zammit issuġġerixxa sabiex l-isem tal-każino ġdid ikun 12th May Band and Social Club. Fix-xahar ta' wara sewa sew fit-22 ta' Ottubru 1961 infetaħ uffiċjalment dan il-każin. F'din l-okkażjoni l-Perit Mortimer ippreżenta l-ewwel standard tal-banda lill ewwel President li ġim birek mill-Arċiprit. Dan il-gazin twaqqaf b'kumitat u b'xi 120 membru bl-approvazzjoni tal-ola awtoritajiet ekklieżastiċi u ċivili Arċipriet u l-Kleru, kif ukoll bl-appoġġ sħiħ tal-poplu Żebbuġi. F'din l-okkażjoni daqqet il-Banda Pinto ta' Ħal Qormi u sar avviż li ser jibda jsir it-tagħlim tal-mużika sabiex fi żmien qasir tidher fil-pubbliku il-Banda Twelfth May. Bħala għallima tal-mużika, l-Kumitat ħatar lil Maestro Amante Attard, li kien ukoll appuntat bħala l-ewwel surmax direttur tal-banda u lil Carmelo Ċantar. Dejjem bit-tħabrik tas-surmast Amante Attard, il-banda 12 May tat l-ewwel dera tagħha fil-festa ta' San Filip tal-1962. Fis-sena 1963 ħabat iċ-ċentinarju tal-istatwa ta' San Filep u l-banda għamlet programm vokali u strumentali speċjali fej daqet innu kbir il San Filep versi ta' Philip Kirkop u mużika ta' Surmast Carmelo Bringat. Ta' kull sena, il-banda baqgħet tagħti s-sem tagħha fil-festa ta' San Filep f'okkażżjonijiet speċjali oħra f'Ħaż-Żebbuġ kif ukoll f'ħafna festi f'Malta u Għawdex. Fl-1967, il-banda 12th May ġiet mistiedna mill-Għaqda Gażini tal-Banda sabiex teżegwixxi programm fi Pjazza Reġina il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali tal-8 Settembre. Fit-2 ta' Mejju 1971, feluq l-10 anniversarju, il-gazin ġi konsegrat l-qalb imqazza ta' Ġesu u ta' Marija. F'din l-okkażjoni, il-banda, dejjem taħt id-direzzjoni ta' Sirmas ta' Manti Attart, għammet programm kbir taħt il-patroċinju ta' Gvernatur Ġenerali

Il-bakketta tal-banda 12 Smej wara li damet il-fuq minn 20 sena fidejn is-sinmas ta' Mante għattart, fl-1982 għaddit fidejn is-sinmas Henry Camilleri. Fi żmien dan is-sinmas, propju fis-7 ta' Ġunju 1986, il-banda ċelebrat bil-kbir il-25 sena mit-twaqif tagħha u esegwit programm kbir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta. Wara li Henry Camilleri ddireġa l-banda għal aktar minn 10 snin, il-banda tmexxi tal ftit xhur mis-silmast Raymond Fennec fejn imbagħad fl-1994 il-banda għaddiet taħt id-direzzjoni tas silmast Charles Kakija. Fawissu 1996 seħħet ġraja kbira meta l-banda 12 May, f'kontinġent ta' 120 ruħ marru għaġġira, il-post fejn wetta il-missjoni tiegħu il-padrun tagħna San Filip. Il-banda 12 May kienet l-ewwel banda żebbuġija li marret għaġġira u għamlet diversi marċi programmi. Fl-1997, il-banda segwit kunċert kbir fl-okkażjoni tal-inaugurazzjoni mill-ġdid tal-planċir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta. Fl-1999, il-banda għaddiet fidejn is-surmast Herman Farrugia Franz. Taħt idejn dan is-surmast il-banda minn barra li kabret is-sem tagħha f'Ħażebuġ, impenjat ruħha bil-kbir fit-talim tal-mużika. Bħala għallima għanna li l-mużiċisti marufa William De Battista u Jesmond Azzopardi. Mill-2002 bdiet tippreżenta kunċert annwali fuq livell nazzjonali. F'dawn is-sitt kunċerti li diġà ppreżentat, daqet mużika kbira li qatt mandaqet minn banet oħra f'teatri u postijiet importanti bħal fl-Università ta' Malta, Leiden Century Cinema,